Muyang ocoyo ni, Acholi keco mot. Dok wa luditowa bene nongo waco ni acholi keco mot. Ento keco pa acholi ma gikeco mot-ti, ca mukene miyo acholi kibedo ki woro i komgi, ento ca mukene miyo kinywaro kaka lwo acholi. Mano gin ma an ki Eddy Christoham atye ka nenone ennu. Lawor, wabedo ka chatting wan kumera mo ma orii twatwal i dite, pe amito waco dog dit ma mege nyo dog tic ma mege, ma owaco ni, Kayde Christhammer, An pol kare apolo wing in i social media ngo ma in iloko pi kaka dok wun ki boss mego team Rwot Lubanga omyero ogwokwu. Wu nyo abila pa kaka omyero obed ka cung i komwu. Wan dong pe watwero me gwoko wun. I ada, an amito wacci ki Kayde Christhammer ni peko pa Acholi an acako niang wa con kit ma kicako cwalo kwede peko i kom Acholi. Wu nyo kit ma kicako cwalo peko i kom Acholi i lobo Acholi. Peko ma acel ma kicwalo i kom Acholi i lobo Acholi en aye kikwongo onyo lutela dini ma kilwongo gin ni Pastors. Pastors cuka kare ca boss me gutim waco ni Pastor Kikwangala onongo pwod pe aniang, en otin dong aniang ki bot omera mo ma ladit ma en tye bene i kabedo ka mo. ma ada tye ki wic bene dok okwano mwakane bene dit. Owaco ni, I kare ma kicwalo pastors ki kwangala i lobo Acholi pien ni gingeyo atir ni Acholi ka lok me bilip i kom Lubanga ityeko cente pa Acholi-o nyo ityeko wa lonyo pa Acholi-o, ci kionyo mere en pastors ma won gang oculogi ni, Won gang aye oculogi ba? Ka awaco ni won gang in ingeyo, ci kicito kionyogi i lobo Acholi. Mukene oyubo cacce tye wa i sub-county mogo wa i dye village wa kwenegi. coko cene dong calo coko cene ko preaching ma i doggi pien ni gin weng gucito i Bible study. Preaching ma i doggi ka gu preaching romo tamo ni Yecu Kricito dong tye i nge ot lega kenyo. Kong bene cawa mukene i kato gwok i lolo gwok nongo dong Yecu tye i nge ot. Preaching ma balo wa wiyo wa cene ma ikano i agulu kit ma young mege wa kano cene bicito i goli kelo bot pastor ki kwang galar egu ni. Kare ma ginongo ni cene dong dit i lobo Acholi ki lonyo pa Acholi dong pe cokke tum Kiremo Betting Centre, Kare ma kiremo Betting Centre, nen dong Acholi kit oonye kwede Betting. Ka ipenyo wii ni wa yam in latin awobi mo nyo in laco mo keken ma itimo Betting, ka ipenyo wii ni wa yam ma icako Betting, igoyo ciling adi? Ngo ma dong in itimo ki cente me Betting? Onyo Betting ocami ciling adi? Acholi, Ko otim calculation. Awobe, Bulu wa, ko otim calculation. Wayam icak ki betting. Ngo ma iwilo i oti? Iwilo cuk aum? Oli iwilo jacket mo me kanyo koyo? Ka peke, peny wii. Ka tye, tam ka kenyo. Kare ma kionyo betting, betting dong ocako kwanyo cente ki i cing Acholi. Ento pud still gunongo ni Jo mukene ma gibedo wa i Sub County ka ma pe giromo cwalo betting ki dong Acholi mukene ma gitye wa i dye village ma dong pe giromo pe giromo bino ka betting, pwod koni to gubinongo yo gilony i kin luwotgi. Watimu ngo? Ee, laryeko mo dok ogamo ni, Eno ni, omyero wanongo kongo mo ma gipoko matitino pien Acholi lugingi I nge Acholi giceko cam mada dok Acholi tye ki cene, batgi lugingi. Ka kongo biya eni pe gubiromo wilone, onyo kongo mogo ma wele tek pe obiromo wilone. Wayubo kongo mo ci waketo oko i kavere, ci guyubo mere en kodi ma awobe wa kunyoni waco ni apye anyoni, ma gipako apaka ni apye anyoni, guyubo apye anyoni, guonyo i di piny, sub-county, village, kabedo mapapat jami mutimmeko eno kong bed i cawa-ni ma aloko-ni, kinongo ni pwod pe romo. Pien ni kinongo ni Acholi ka pe kidiyo wigi, Acholi kaka maryek, dok Acholi ka obuti, pe wanongogi. Kimako wau kekeny ya? In ma inena i social media, kimako wau likekeny? Oo, ki kenyo doki, kobedo tye jo mogo ma dok kicwalogi, ma gitye i ngeti kenyo i village ka ma in itye iye-ni? Jo-ni eno-ni Ka tye plan mo ma gurup pa Acholi gucako ni omyero giplanning, kicako mere poko cene bot ludito wigi ni, Nyweno wigio, nyweno wigio, wek plan eno-ni oto oko. I ada, ka apenyi, watye ki gurup madwong ata i lobo Acholi. Group bene mogo iwinyo ni kideno cene ki botgi, rwod ngatte enoni oringo woko ki cene. Mogo iwinyo bol licub mogo, group bol licub mogo i mwaka ka otum ma dong omyero kipok cene, nongo ngat enoni ongwec woko ki cene. In dong itamo ni oo ngat eni wiye ryek aryeka. Tena nongo dano ma genne ma nongo wun wugeno i kin piny bene wungeyo ni dano eni pe romo ngwec ki cene pa lwak. Ento en kodi jo ma kicoyogi, kiketogi i lobo Acholi enoni, gin aye gitye ka piyo kodi jo enoni ngwec woko ki cene pa group. Wan obedo jo ma waa ki ka munyo kunyo kuman, kadi ka gimaki wabigonyo eno ni icamo cene, pien ni pe watye ka mito ngo, kit acoli mo keken omyero olony. En aye miyo kare weko jo mogo ma giloyo cene pa gurup bol icub mogo i kin piny gingweco ki cene. I nge mwaka aryo adek ngat ene dwogo ni omak kuman ki bibolo on bel cim a ki cen gi wac ni aa kadi Kricito oringo ki cene pa jo ni wan aye wa oro ni oring ki cene okony nyoko ci bene ada ki tugi gonyo anno man aye jami ma ti time ilobo Acholi kaka luwo ma kadi ka obedo omyero onge ni wan ki piko wa iyo poko dok abila pa kaka abila pa Acholi tye wa icing lurok. ka ladit rwot ma pyem ci opyem. Tong en man ma un wutye ka timme kwede-ni weng mono tong ma pud kiwilo ki mere manyen-ni? Wa laa ma un wutye ka timme kwede eno-ni weng mono pe laa ma nongo tye i ye abila con? Agulu me woro abila eno-ni agulu ma un pud dong wuwilo awila manyen? Wun wucato jami pa abila pa acoliko liweng. En oweko dong kadi ka olam laa alaa dong pe timo gin mo. Abila pa acoli kitweyo oko. Ento wan jo mukene pud abila tye ka winyo dogwa, pud tye ka gwako wan. An Kaydi Christahama atito oko eno. An dong kite iwacce jami madyak pe rii i lobo. Wan otute do joni, anga ma pe onenowa i teng piny? Wawoto do. Walak ma ca mukene mani wot ki i underpan idwoko, wot, idwoko lawi wot. Mani wot li, mani wot li tulu ku woko, irune idwoko oko wi wot. ni watye ka bito kwir wek okony peko pa Acholi, okony megiwa ki wegiwa, okony wek dikemaca megiwa ki wegiwa gunong pencon ma meggi i dog tic ma gin otiyo weng mwa. Lutino Acholiwa ma gukwano ma gitye i rwom mapapat kiculo doggi oko. Gitye ka culo lutinigi i gang kwan, pe giparo pi wan. An apwoyo kaka lwo. En gin me mere en eno. Wan pe wabiling. An aling wa i kopin. Apwoyo kaka lwo. Lalworo odoki i mine.